Mab ffarm ydy Glyn Williams. Dweud y gwir, mae o'n un o ddeuddeg o blant. Mae di enni'n figel i chi. Mae'n gwybod yn iawn beth sydd ei angen yn y bryd y defe Cymreig yma.

yn Sir Ddinbych a dyma nhw wedi dod nôl i'w cynefin yng Nghwm Prysor. Ac mae fferm Glyn i hun dros y mynydd yr enig ma yng Nghwm Cynllwyd. Gwerthu dipyn o hyrddodd bob blwyddyn, Glyn? Yndw, yndw, ni'n gwerthu rhyw, wel, dyn ni am bymtheg bob blwyddyn ma. Ydych chi 'fyd?
Yndw.
A mae gennai ddau yn mynd o 'ma bob blwyddyn yn gwerthu adre i'r un un i'r un un ffarm ers blynyddoedd deu gwir. Ac o'dd 'di dod yma i chwilio amdana i diwrnod a o'dd 'di bod yn iste yn buas ma' raid yn ôl digon amser ma'n neud ma'n dipyn o englynwr. O'dd 'di fod digon amser i neud yr englyn ma' ma' raid a ga'l 'di sticio i ar y windscreen y tractor pan ddois i yma mewn ryw ddiwrnod ddau a gawn ni gweld a dwi'n dal i gofio 'i englyno. Rhodri Rhodri Crignant 'dyn ni'n galw fo Rhodri Gwynlliw Jones. A hwrdd mynydd hardd y mynaf, Yn caled, nid cwlyn y gaeaf, Un a'i bwrydd yn plesio'n braf, Hen wariar yn marw'n araf.
Come by. Come by. Wel ma' 'na ddipyn bach o waith rowndio efo Glyn rhwng Cwm Pryswr ac fyma ar fferm Cae Poeth, Cwm Cynllwyd, Llanuwchllyn. Hen ddefed yn eitha bywiog ond mae wedi cadw gwpwl o ddefed o ni'n heddiw i fi gael gweld y fath o ddafad Gymreig mae e am i bridio a mae e roi help claw iddo fo. Sane! Campai! Sa! Sane! Sa, Jack! Jack!
O, hon yn ddafad goleo. Yndi.
Wel, diw... Diwm yn ffaith bod ddafad yn ddafad fawr os oes coesau hir, dweud na di. Corff mowr sy'n shiny, ynde? O dyna dy mhregeth di di. O ie? Ie.
O deda di hi felly?
O ti isio dafad fel bo ti'n gallu cicio pêl ffwtbol rhwng i choesau ôl i o'r tu ôl a bo ti'n methu cicio'r bêl o dan i boli o'r ochr. Os bia di hone, se ti'm yn gallu cicio pêl golff jyst o dan bol ola na se? Ia mae ar lêll llwm yndi deud tha se hone mewn glaswellt. Dafad Cymraeg, i ni wedi nabod dafad Cymraeg dros y blynyddoedd bod hi'n ddafad sy'n fyw ar chydig iawn o fwyd ynde? Ia ia. Ond dwi'n credu bod hyd yn oed bobl y defaid Cymreig 'ma wedi dod i roi mwy o fwyd iddyn nhw. Do. Yndo? O sem dwy waith di. A ma' rhai ca'l hynny os dych chi isio neu' pris amser werthin de. Chi ddim yn gwell myn' na dafad i'r farchnad a gweiddi ar bawb. Di'r rhein 'im 'di ca'l dim i fyta cofiwch. Dyna di drwg sdi.
Mae o yn wir. Mae'n jab gwbo lle i fynd nesa dydi? Yndi.
T'mo'
ma'r ma' rywun gwryw gore 'ma ma' nw'n dŵad yy r- rwle yn gwmpas tri deg pump i dri deg wyth kilo. Pwy pwy oed yna werthoch chi peder oed? Wel
ia dwi'm isio deud wrth pawb nag oes deu? Os di dda na da mae Iman ers fi ddeg oed yndi? A mae'n dal yn beder yndi deu? Na dwi'n gwerthin o dair a hanner i fyny yndw deu? Ie 'na fo.
Ag o- ma' ma' ma' n'w yn y lle mwya proffwydiol yndyden n'w? Llawr gwlad i'r rhein wedyn. Cwrw croes. Ma' 'na fel se nw'n cam- mynd i'r Canary Islands ynde deu ma' n'w tyfu fyd wsdi er bo' nw'n t'bo' er bo' nw'n ddefaid hen ma' nw'n tyfu wsdi ar ôl myn' lawr i fan 'no. A wedyn pryd ma' wyna ti wed? O dwi'n gollwng hyrddat at ganol Tachwedd. Wedyn ma'r ŵyn yn dwad o rwmpas y degfed o Ebrill rhywbeth felly. Ia ia. A wedyn stôr dim yn torri ar ŵyn na dim? Nadw.
A a gwerthu nhw stôrs wedyn? Na ŵyn na pesgi bob un de. O dych chi fyd?
O lew o ma' rhein siŵr yn dod os geith rhein ddigon o laeth i cychwyn nhw yy ma' e'n ŵyn bach... Llawer chdi deu ma' nhw'n pesgi ar wynt ynde? Dyne sy dda arnyn nhw ynde? Ia. Mae'n ddigon ŵn nhw fama. Swn i licio ca'l n'w ma'n ddiawl.
Na fyddai byth yn rhoi dwysfyd na'm byd os di w- dwelais i roid ryw chydig bach yy yy ryw ugain o ryw hen ddyble ne' beth ar ôl diwedd jyst jyst i gorffen n'w ga'l myn' â n'w ffwr' on' fy- fyddai'm roid dim byd yy t'mod 'dyn n'w byth yn ca'l crip y lleill ynde? A byth yn prynu dafad? Na. Bysen na na. Peth ola swn i'n neud dwi me'wl 'di Ie ie ma' honne ddafad neis on' dwi licio 'on. Be' sy'n bo' ar onnau ŵan dwed di? Oe ti'n ffwtbol da mawr honne yw wyt? Y pwrs neis y tefe neis di. Be' ti moyn dda gen yr hen afadd fach na un canol. Reit.
Siwl dechre corff ar onnau. Yy dydi m- mam i ma' mwy na Eli. Reit. Ma' wnna yn un o'r ddefaid gore sgenna' i fan 'na 'di? Onest ar dy ôl yna. Ma' oen hwyr dda iawn deud y lle. O mi neith wnna rwbeth dwi ryw hanner disgwyl. Wi lwco er bo pen coch da i honna sy myn' i chwrdd i fyn 'na do? Ie. Mae ddwfn mae ddwfn arni yndoes? O da ddafa fowr.
Yndi. Ond dwi...
Wi siŵr pan aw rheina w- pan aw rheina ŵyn ŵan ti dymed gwell o fi na ci efo chdi nag wyt? Dw i ddim sdi. Dw- dwi ma' bobol yn deud bo' fi'n un gwirion ar y naw cofia. Ie on' ma'r defaid ma' n'w ma' n'w

Ar dywydd braf fel heddiw mae'n anodd credu bod hi wedi bod yn uffern ar y ddaear yma trwy'r gaeaf a'r gwanwyn. Eira ym mhob man a dim archored bach oedd portffurfiadell.

Mae hwn yn dŷ neis Bangor Fenni David.
Ie. Ie?
Ma' isio celc o lew i orffeu on' ma' ma' deu bach ma' neu' waith 'ma. Yn ddi dda o. Lwcus bod... A nei- ne- neud e dy unan fwya wedyn? Na builder sy mewn 'ma dydi? O ie?
Nesh i a ryw hogie allan i Iwllyn 'ma o'n i stripio allan yn dechre. O'n yr hogie 'ma ry fwya deu gwir 'tho ti. A ma' costi a phopeth fel 'yn yndo's e? Diriwedd.
Ond un mai un peth 'da chi yn y gogledd ma' gynnoch chi'r slabs a'r cerrig 'ma. Yn gwlad ni ma' rai' ni prynu n'w i gyd. Wel ma' hynny rwbeth yndi Dei? Ond dyna fo ma' rhein yn mynd i ga'l ff- wel ca' nw'm ffling on' ma' nw'n mynd i ga'l 'u... Sa'm digon i roid yn ôl ar y llawr w's di. Mae'n biti deu gwir a sa 'ne ddigon ohonyn n'w i orffen y tŷ. Neu orffen ryw stafell ne' ddwy. Sa fe'n gallu siarad medde adrodde y cyfrole nage? Yn dyst di ma'n glamp o hen dyst di'n timlo mewn lle fel hyn dydi ma'... Ma' darn o'r hen feidin yn beth wi'n efo fo wedyn wrth gwrs ydi? Do 'dyn ni di'n...
Cartws. Ne' ma'r big chief isio roid fan 'ne yn ddarn o'r tŷ ond yn y stabal o'dd y pen draw nes di ynde? Waeth ti roi wnna di ei di nôl i reidio merlin. Dwi 'wan 'im efo neud wnna ryw Granny flat 'w'rach byddai 'di mynd yn hen 'de fyddai 'di ca'l 'yn cicio allan i fana 'w'rach 'di. Y job ti ga'l gafael efo ngranny yn mynd i awyr o fewn e. Ew ardderchog. Dere ni gweld dipyn o o'r dyffryn hyfryd 'ma. Ie ma'n lle braf heddiw 'di? Mae'n lle braf a fydd 'i'n braf.
Ma' 'na gysgod bach 'da'r coed 'ma pan fydd yr haul yn... O dyne pam dwi'n...
Dame dame. Ddim yn keen iawn o'u torri nw teu gwir 'tha ti. O beth neis o'n coeden.
Wel gin y dwytha 'ma yn un i'w anghofio di. Ydi. Jac. O Jac na Barcud neitha un arall. O'dd ddim yn gaea deud y gwir sa ti deu y gwanwyn diwedd Mawrth gwaetha welodd o rioed. Ia. A ma' Jac yn cofio'n agos i gan mlynedd nôl bellach cofia?
Ia gad myn' am am byw mewn lle hyfryd yn gwilo de? Yndi fi witho am byth ti. Dew go lew.
Lle ma' Coed Ladur o' hwnnw le enwog am ddefaid Cymreig doedd? 'Na fo Coed Ladur.
Y tŷ bach 'na i fan 'na. Tŷ ha 'di o ŵan. O na ma' nw 'ma weithie on'd 'i on' tŷ ha 'di o ran fwya 'lly. O ie ie.
Wel no o'dd o le reit enwog doedd am... Ddwy ffarm drws gorsha i gwre Coed Ladur y' fan 'ne ma' rhyd y bod. Syth ar yn cyfer ni fan 'co. Mae Robbie yn rhoid y bod yn enwog iawn efo'i ddefed mynydd yndoedd? Oes 'na ddefed yna heddiw wan yn bridio? Oes, oes, oes, mae 'na ddefed iawn 'na wan. Dwy ffarm dda cofia di. Wel ma' nhw'n ddwy ffarm sych ynde nhw dim... Ma' nhw ar siale yndyden?
Ynde. Di di'm byd tebyg i siale yn's di? Na na.
Na wan dyna di ddrwg chwara ma' brwyn sy 'na un neu deu a dan a gweithio. A ma' ma' fe'n le yy werth chi ga'l pan fydd tywydd yn sych. Mae bron na sychu wan cofia yndydi? Yndi 'sdi. Mae isio cawod o law wan. A wedyn yy draw i fan 'yn, wel ma' hwn yn yn yn gwm hyfryd 'ma. Yndi. Cae Poeth yw enw'r lle 'ma ma' ynny cyfeirio o'dd e wrth yr enw 'ma yy. Yndi sti dwn- dwi dwi ddim yn gwbo. gymaint o wres yy? Ie wel ma'r cae 'ma sy o- yn yn fan hyn ŵan Bryn Colcert 'di enw'r cae. Ma' raid bod o O' rwbeth i neud efo'r un un peth. Rhyn coel certh a coed poeth. Ie. Ond fi odd i leni cofio yn dipyn bach o straen o' chi fyny ffwryn geso chi eira. Oedd.
Oedd oedd oedd ddigalon Gwanwyn dwytha 'ma deu gwir wel ar bawb yndoedd? Oedd. Oedd sim na bwyd lan y top lle 'ma. Ie. Dim sbort o'dd o nage? Wel fe o'n i well allan na lot cofio tibo cholles i ddim dan eira 'ma de ag o'n i'm 'di dechre wyna ynde? Tibo oedd bobol yn trio wyna yn i ganol oedd ddigalon doedd? Wel oedd. Ti'n gwbo.
O'n i'n wynab ti'n gwbo yn mis Ebrill o- o' 'na eira'n dal ar y ddaear 'lly on' dim yn y llyfrfeydd mowr ni gath y... Ella bo' nw'n gallu rhodio a pori... Oedd oedd. ...bron coed ma'n gallu oddi fel 'a. On' unwaith yy ma'r eira'n dod a'i cyfyngu nw mae 'di gorffen yndi?
Mae da.
O'r rhain yw'r hyrddo stoc na di wan, uh, Glyn? Ia, hyn di'r hen begors, mae hyn di bod ma trwy gea. Gael rhyw belen o seiled a rhyw blocyn ar ein gau bach ma. Dim yn o'r goch chwaith, Glyn? Na, ti'n gweld yr wyn goch, dwyt? Dydy, dydy hyrddo ddim yn goch iawn, sdi? Ambell un 'de? Mae'n paru i ffwrdd fan hyn. Os dio'n un da mi yw 'i wyth dipyn, os dio'n un sâl, gore bo gynta ma'r wyth oddi. Ma rhan fwya o'nyn nhw'n home bred neu cae poeth 'de. Dwi Ie. T'mod dwi ryw chware nol gymlaen. Ma 'na ambell un 'di brynu ma'n O Duw mae Mae'n job car beth ti'n gwbod. Ti'n dod â nhw i fan hyn, ti'n bod mis ydref, dwi, ti'n bod nhw'n ymwneud tan dolyg, yn dydyn nhw. Ti'n bod nhw'n diarfer, ti'n dod â nhw o'r dwysfwyd, yn dwi, ti'n bod nhw'n... Sgyn nhw'n gobaith, ac o ie, dwi'n bai ar yr hyrddod, sgyn nhw'n gobaith, ac... Dych chi'n cael dipyn o efeilliad ma? Gormod, di.
O! Yn dwi, so well na heb ryn, dweud gwir, ti.
Wrandwch chi ar Efengyl yn ol Glyn ma'r Hyrddod ma'n rhaid e. Ond beth yw barn un sy wedi prynu efo fo? Euros Pugh? Wel, Euros Pugh o Styllen Parc, dros y bryn na fana, wedi bod yn prynu Hyrddod yn y gorffennol o oddi wrth Glyn ynde? Do, wedi prynu ers ers rhai blynyddoedd gen Glyn. A ma' rhan fwya onan nw'n byw. Ydyn nw wir?
Ydyn. Ond ma' rai' fi weud yy wi 'di rhyfeddu ma' ma' ma' ma' Hyrddod yn cau fan hyn wan. Ie, ma' 'na ma' 'na ddefaid Cymreig o maint da iawn. Celid, wrth gwrs. Ynden, ma' nhw wedi magu yma, yn man du yma. Mae buarth y ffarm 'ma dros fil o droedfeddi'n bell, ac o'n i'n meddwl, os 'dyn nhw yn cael eu magu yn fa'ma, ar i lawr acw, dylen nhw fyw yn o lew acw hefyd, de. Ond ma' ma' ma' Glyn Ych ti'n nabod e wrth gwrs yn byw fyma yw'n nabod e ar hyd y blynydde. Mae 'di bod yn ddyn defed ar hyd y blynydde yn ydy mae'n debyg? O dwi'n dwi'n meddwl bod e'n lawer o neb tebyg o hyd y fan 'ma. Mae o'n dallt efyd de ma'r stydio nhw ma'n dallt. Ydi ie a mae fe mae fe'n trafod nhw'n wahanol i lawer o bobl mae'n rhoi rhyw amser iddyn nhw a fe'n symud o'r topie 'na i'r ffrifoedd a dim lawr holl ffordd gadw hwnna ŵan am sbel ynde. Gyda nhw wedyn ynde mae e mae e'n mae e'n garedig iawn wrtho fe. O yndi mae yndi mae o'n galon feddal jyst iawn sy ti sy ti byth yn deud arno fo ond yy mae o a mae o yy magu'r magu'r defed ar gyfer 'i cynefin 'de. Ie. A tibod dio mae rhy hol i'n deud os na fydd rhywbeth fe mae fe lwcio na di. O!
Diom yn yy diom yn minsio i eire fel ma Sais yn deud. Dwi con blydi gwirion ond dwi'm yn mynd i fod yn fan hyn am orie neu hyd.
Cwta Ddeufis ers i'r ysbynod ddod nôl o'i gaeafu i'r mynydd. Mae'n amser i gael y defaid a'r ŵyn lawr i gael nodi, a rhaid wrth gymdogion da, hen arferiad ers blynyddoedd. Lle wyt ti'n mynd i Hela nawr? Mae'r ochr yma gen ti ydy e? Yndi. Dyn ni'n mynd i fyny'r hen drac bach gweir y top. A hel ochor yna gynta. Sa 'na enw ar ar y ar ochor 'na? O Renig 'di o ne' Renig Fawr. Renig Fowr.
Wedyn 'dyn ni'n mynd i fyny nôl wedyn a hel Moel Llyfnant 'di enw hwn. Och. 'Dyn ni'n hel hwn lawr i'r ochor yma. Aw ma' ma'n dipyn o gynted i gyd ma'n fyny da yndydi? Mae o ar o gwmpas dwy fil pum can acar. Mil o hectares. Mae go mowr wedi isio hela deu.
Ni tua tair milltir o'r tŷ fan hyn o'r un. Yndan. Ma'r ffordd 'na yy yy yn gaffaeliad mawr y job 'ma yndydi mae'n do' fyny i'r top 'ma. Mae'n fendith mae'n fendith nes fedri di lladd dy hun yn cera di fyny cyn cychwyn lawr yn ôl. A ma'r bois yn myn' ma'r ffens i weld ar y top cwmar i Yndi. Na'r ochor 'ma lawr ŵan at... Ie. ...i'r i'r i'r yy ffridod isa 'na. Ma'r 'en ddefaid yn gwybod yn iawn ma' nw ma' nw myn' off yn llinelle ŵan ynde? Yndyn. Yndyn. Watsian 'na gyd o'n cuddio. Ma'r 'en cŵn cyfarth 'ma'n handi mewn lle fel hyn, dede? O, ydi, ydi. Ti'n gwbod, ma' nw'n clywed mor bell, 'de, na ma' nw'n mynd. Sawl ffarm ti 'di bod dros y blynydde yn fugail arni, 'de? Ma'r ffarm gynta o'n i'n gychwyn jyst ochr draw i ffens 'ma fama. O, ydi? Cwm Tylo, parc. O, 'na es i o'r ysgol. Ie, yn bymtheg. Aros i mewn adeg ynny. Yn cysgu mewn, 'de, sti? Ie, ie, ar y ffarm, ie, ie. Naw punt yr wsos o'n i'n ga'l, 'de? Ie. A dwi'm yn hen.
Na, na. A dwi'm yn hen drybeilig, 'lly.

Dwi yn agos i bymtheg mlynedd ti. Do, fi.
Wedyn os i fan 'yn, o'n i'n cychwyn Cwmtylan 72, a ddo's i gychwyn yn fan 'yn yn 90. Ond o'n i 'di bod rhyw chydig yn self employed yn rhyw ffensio a cneifio a... Mae rhaid bod ar bleser a ta- t'mod pan o'dd dyn yn iau o'dd cerdded y mynyddoedd 'ma ddim on' pleser gynno fi nag oedd? Na, na, wrth fy modd.
Ond ma' fe yy pwy dw i, ddyn gwlad i ddeud ond yy mae o'n fynydd hawdd i weld. Yndi. Ma'n hel ni lawr i Pant yndi deu? O'r och-... Yndi yndi. ...o'r ddwy ochor. Wel y broblem fwya sgen ti mewn ffarm fel hyn 'di ca'l hyrddod ŵan sdi ynde? Ie. Ti'n gwbo mae'n job ca'l hyrddod mynydd caled ynde sdi? Wel ma' llawer iawn o'r hyrddod 'ma sy'n dod i'r arwerthianne ma' n'w 'di ca'l lle da ynde n'w ma' n'w ma' ma' rhaid bo' n'w ma' n'w'n yy edrych yn dda ma' n'w fel meirch ynde n'w? Yndi ma' n'w ca'l lle rhy dda i ddod i fama sdi deu ma' n'w ma' nw'n dod i fan 'yn a ma' nw'n gweld y brwyn 'ma ma'n o. A wedyn ma' rwyn menyw yn do' nôl da defaid i fan 'yn yy. Ynde ynde. Ynde.
Fyddwn i'm yn sortio bryd de deud yn i gadel yr ŵyn manu o a rwy'n gwrio mynydd efo efo ei mame ynde. A pryd gei di afen yr ŵyn gyrwen mae fi'n ffwr wedyn i i Ddolgellau neu i Bala? Da da ni'n mynd â nhw lawr i Dinbech i'w ffarm o yn Dinbech, Tre Meirchion. Ah! Ynden mae'n gweithio dda ysdi, mae'n gweithio dda de. Ie ie. Wedyn dan ni'n cadw nhw fanno wedyn tan ta mis Ionawr yn pesgi fanno.

O, o yndi? O, diawl, dwi'm isio golli ei gi. O! Na waith cerdded yr hen Llechweddi na fyth. Oes, wrth di.
Mae'n neis watsio rhywun arall neu cofia. Ydy, ti'n iawn. Ond fyddes ti'n cael triniaeth ar dy galon yn Lerpwl. Do, do. Wyt ti'n gallu cerdded peth o hwnnw hyd? Duw, yndw.
Rhedeg o'n i cynt dwi 'di gor'o' fe- cered ŵan 'de? Ie ie ie ie. Do na gerddai o'n iawn sdi. Faint faint fues di yy bant o'r hewl fel petai? Wel es i'm dda am dipyn sdi, ddwy dair blynedd siŵr. Do fuon nw'n hir iawn ffeindio be' o'n bod 'na i deu gwir 'tho ti. Nes o'n i 'di mynd i'r bottom basement braidd o'n i 'di nogio'n ilw. Ia. Wedyn syth i Bro d' Green oedd 'i wedyn a ca'l y by pass. Ond yy

'na drosodd i ffordd sy'n mynd o Llanuwchllyn i draws fyny ag i lawr i Llanuwchllyn. Yes. Na'i gorffen i'n yr Eagles. Ie.
Yeah. A hela pres ydi? Ie, yeah, ie, yeah, rhyw sponsored walk. Ie. Yeah. Yeah. Do, na helsion ni dros 5,000. Do, fyd. Oedd o bobl dim ond ffein chwarae teg, dim ond waith eler 5,000 o bunnes di. O, yn beth neis bod ti'n neud o, mae'r hen flynydde yma wedi... Wel, dwi'n... Recordio 5,000.

Sa gas gyda nhw sbio arno dwi'n siŵr. Bwrdd mynydd hardd y mynadd, un caled, ni cwlin y gaeaf. Un a'i brydd yn plesio'n braf, hen wariar sy'n marw'n araf.